oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu.
Moien a wëllkomm zu enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Ech eessen natierlech net wierklech aner Leit, mee dat wär eng wiertlech Iwwersetzung vun deem engleschen Term eating out, an dat heescht jo, dat een sech un de Genitalien vun anere Leit delektéiert a vläicht och un hirem Anus, je nodeem wéi een dat definéiert. Wat giffs du da soen, wat Eating out heescht, Robin? Also,
dat ass natierlech eng philosophesch Fro. An zumindest fir mech ass Eating out wierklech bei Kierperëffnungen. Also ech giff. Oralsex un engem Penis do net derbäi zielen, mee éischter jo bei enger Vulva oder bei engem Anus, well dat ass jo esou dat Eating out, esou amfong een eidel Iessen, beziéungsweis aus engem raus Iessen. Also zumindest fir mech huet dat esou ganz staark déi Konnotatioun vun enger Kierperëffnung. Wéi ass dat bei dir? Jo, ech hätt dat och esou gesot. Also do si mer eis, mengen ech, eens. Maja, ech mengen d'Thema vun dëser Episod huet sech der lo och schonn errode gelooss, mir schwätzen iwwer Eating out, Oralsex un Kierperëffnungen, wann een dat esou schéi wëll iwwersetzen. Vläit fir déi Leit déi méi am Lëtzebuergesche sech doheem fillen, Joelle, wat kenns du dann fir esou Ausdréck vun dem Eating out am Lëtzebuergeschen? Also, du soss mer lo schonn, datt dir dat net gefält, mä ech soen trotzdem, Lecken, dat ass mengen ech esou dat, wat een am heefegsten héiert oder seet. An dann fannen ech och nach dee flotten Ausdrock, engem eng Minett maachen, am Fong ganz sympathesch. Ech. Dat ass awer lo net onbedéngt een Deel vu mengem alldeegleche Sproochgebrauch, muss ech éierlech soen. Ech weess net, wéi oft s du dat sees oder ob s du nach aner Terme kenns. Am Fong, also ech kennen den Term natierlech an ech brauchen deen awer am Fong just am Geck, also esou heiansdo, wann ech mech esou richteg, richteg lëtzebuergesch wëll fillen oder esou oder wa mer iwwer eppes schwätzen oder esou, dann sinn ech esou, ah jo, eng meng Minnert maachen an dann laacht jiddwereen, well kee Mënsch dat méi héiert. Mee ja ech fannen ech fann dee den Term esou schéin, an de Süde goen. Zumindest dat ass wéi ech et ëmmer verstan hunn, well de Minett ass jo ënnen. Ah sou, nee ech hu gemengt wéinst de Biergwerker, wells de an d'Minn gees.
Also das wirklich so ich sitze mein Helm op ménger klenger Luet an ech mecher mech op wie klengt Abenteuer mat ménger Zong. Ech fan dat am Fong ganz ganz flott sou. Mee vläicht méi witzeg wéi erotesch also. Jo also sexy ass et net, wann ee mer seet oh eng Minett, da sinn ech net sou oh yes, ech scho sou eh no thanks. Wouriwwer ech bei deene ganzen Ausdréck vun oh engem eng Minett ginn etc etc och na denken ass sou, dass sech dat zumindest a mengem Sproochgebrauch an a mengem Verständnis vum Sproochgebrauch immens op d'Vulva bezitt a beschränkt an dass ech am Fong am Lëtzebuergesche keng sou wierklech Terme kenne fir Oralsex um Anus.
Jo, et gëtt am Fong just op Englesch deen Term Rimming, mee soss gëtt et menges Wëssens no net wierklech eppes, wat een do op Lëtzebuergesch kinnt soen. Ech weess net, ob et mer op Däitsch eppes géif afalen, also wat genuin däitsch wier, wat, wou een net einfach géif Rimming soen. Dat ass effektiv esou, datt et do, mengen ech, keen extrae Ausdrock gëtt. Ausser déi ganz vill Leck mech dach am Aarsch Spréch, mee déi si jo all net wuertwiertlech ze huelen. Wat ech jo am Fong déck interessant fannen, dass mer am Sproochgebrauch esou vill oder awer zumindest eng Jett Saachen hunn iwwer Oralsex an enger Vulva, awer esou ausser dee Leck mech dach am Aarsch, dat jo och am Fong derogatoire ass. Also dat ass jo näischt, oho, leck mech am Aarsch, dat héich jo sougar, leck mech dach am Aarsch, dass mer am Fong keng positiv besaten Termen hu fir Ja, analen Oralsex. An dann geet dat bei mir och sou an déi Richtung vun, oh, wouru läit dat dann? Ass dat vläit, well dat awer méi stigmatiséiert ass? Jo, also ech huelen un, dat dat de Grond ass, well et einfach stigmatiséiert ass a well et einfach, mengen ech, relativ staark mat männlecher Homosexualitéit verknüpft ass, woubäi et jo effektiv iwwerhaapt kee Grond gëtt, wisou dat esou sollt sinn, mee ech mengen, et ass einfach, wéi dat oft opgefaasst gëtt a wéi dat oft an der, jo, kollektiver Imaginatioun einfach sech virgestallt gëtt oder wéi dat konnotéiert ass. An Ech denken, datt dat de Grond ass, wisou dat stigmatiséiert ass an een net onbedéngt doriwwer schwätzt oder dat net als eppes Flottes, Genossvolles als éischt emol gekuckt gëtt, mee éischter als eppes Komesches, Perverses. En generell ass et jo esou en Trope vun Heterosexualitéit, datt alles, dat iergendwéi mam Anus ze dinn huet, super schwul ass an dass heterosexuelle sexuelle Genoss nëmme kann vum Penis kommen, beziehungsweise jo guer net vum Anus. An souguer dann, also och wa mer sou Sproochgebrauch kucken, sou hu mir quasi guer keng Wierder fir jo analen, orale Sex. Mir hunn och relativ wéineg Wierder fir oralen. Vulvasex, also wann ech muss kucken, wéi vill Terme mer direkt afalen, wann ech driwwer nodenken, wann et ëm Oralsex um Penis geet, dann hunn ech wierklech d'Lëscht am Kapp, déi ass richteg laang. A wann et ëm Vulve geet, sinn der och vill manner do, wat jo och, jo, ech mengen do ginn et sou zwee Tropes a sou Heterosexualitéit, sou deen een Trope vun, Ëgh, dat muss ech guer net maachen, also sou. De Pleséier vun der Fra ass jo souwisou näischt wäert an firwat sollt ech dann do, ne, erofgoen an Oralsex ginn? An op der anerer Säit dee vun, oh dat ass mega wichteg, ech muss meng Frëndin all Kéiers komme loossen, well soss sinn ech net de Mann. Wat ech och déi interessant fanne wéi et sou am Fong déi zwee rivaliséierend aktuell Männlechkeetsbiller ginn. Mee jo trotzdem am Sproochgebrauch hu mer vill manner. vill manner Wierder oder Ausdréck fir orale Sex un der Vulva wéi orale Sex um Penis. A wann ee sech sou zumindest déi Studien ukuckt, déi et esou ginn, déi net ganz heefeg sinn, dann ass et awer nach ëmmer esou, datt vill manner Persoune mat Vulva an de Genoss vum Oralsex kommen, wéi Männer mat Penis. Dat ass effektiv spannend. Ech ka mer virstellen, datt dat oft domat zesummenhänkt, datt dat als eekleg, ënner Guillemeten, ugesi gëtt. Ech weess net, wisou dat esou ass. Ech ka mech erënneren, datt dat vläicht déi éischt Kéier, wou een dat mécht, einfach ongewinnt ass a vläicht e bëssen Iwwerwannung och kascht, fir sech dorun ze gewinnen, un dee Geschmaach an un wéi sech dat ufillt. Mee ech mengen, dat ass bei deene meeschte Saache beim Sex esou, datt een déi éischte Kéier, wann een et mécht, mol jo einfach muss domadder eens ginn, wéi dat esou ass a wéi sech dat ufillt a wéi dat schmaacht. An do si mer schonn direkt am Thema, Wisou ass dat am Fong flott? Jo, firwat maache mer dat da sou gär? Als Persoun mat Vulva weess ech, firwat ech et gär gemaach kréien. Dat fillt sech einfach gutt un. Et ass waarm a gläichzäiteg net waarm, wéinst der Fiichtegkeet am Mond. Dat fillt sech richtig kull, kill un fir mech, awer och waarm an einfach einfach mëll an enger gewëssener Hinsicht, also Fanger si mer heiansdo einfach ze haart an ja an mam Mond a mat der Zong ass einfach alles mëll an nice a schéin an gläichzäiteg och, at least fir mech, ultra intim, well zumindest, also eppes woumat ech mech wierklech schwéier doen domat, dass ech eng Vulva hunn, ass dass ech ni gesinn, also ech hu meng. Ech mengen ech hu mäi Réck a mengem Liewe méi oft am Spigel gesinn wéi meng Vulva. A wann eng Persoun sech bei mech erof beweegt, ech gesinn halt guer net wat do geschitt. An dat fannen ech heiansdo mega tricky. An do kéint ech mer och heiansdo virstellen, datt dat mat engem Penis vläicht awer anescht ass, wann een awer e bëssi besser gesäit wat sech do, jo, zouspillt. A gläichzäiteg hunn ech och mëttlerweil geléiert dat iergendwéi. Net ze genéissen, awer ech fannen iergdwi eppes schéines doran, well ech mech awer fillen wéi wann ech enger Persoun immens vertrauen, wann ech hir d'Erlaabnis ginn fir jo u mer erof ze goen, ass elo deen engleschen Ausdrock, oder fir mer jo Oralsex ze ginn. Dat si sou déi Tension déi ech mat Oralsex kréien, dann awer heiansdo hunn vun heiansdo freakt et mech och einfach mega dass ech, wéi gesot, guer keng Ahnung hu wat sech do am Fong zoudréit an deem Moment an mech immens vu Kontroll beraubt fillen an hence ass dat genau dat wat ech gären hätt.
Ech fannen dat spannend, well wann ech lo meng Zong an eng Persoun erastiechen, fir dat lo mol ganz vulgär ze soen, dann gesinn ech jo oneméi, wat do geschitt. Also da sinn ech jo ze no, fir nach iergendeppes ze gesinn. Ofgesinn dovunner, datt ech e Brëll hunn an dee beim Oralsex meeschtens stéiert, also wann ech e ginn bei enger Persoun mat Vulva, dann dinn ech mäi Brëll natierlech aus, dann gesinn ech oneméi sou genee, wat do geschitt. Wat och Interessant ass, well ech mech domadder jo och e bësse verletzlech maachen, wann ech dann de Brëll ofdinn an net méi genau alles ganz kloer a schäerf gesinn. Mä du hues Recht, dass natierlech, also et fillt sech einfach immens intim un, dat maachen ze dierfen. An fir do e bëssen en Abléck ze kréien doranner, wéi jo, där Persoun hiren Intimberäich ausgesäit, sech ufillt, schmaacht, also dat do si jo ganz vill Sënner dann, also Gerochssënn jo och, deen ass jo éischtens verknüpft mam Schmaachsinn an zweetens ass ee mat der Nues jo zimmlech nobäi, logescherweis. Dat heescht, do ass een dann, jo, richteg an enger Sinneswelt vun där Persoun an dass een, dass een där ganz no an dass ee vläicht, jo, wéi s du sees, doriwwer hunn ech nach ni esou nogeduecht, vläicht esouguer méi no wéi déi Persoun sech selwer ka kommen. Dat ass am Fong wierklech, wierklech interessant, fir, fir esou doriwwer nozedenken. Also meng Zong war nach ni bei mir do uennen. Jo, gutt. Dat, dat gleewen ech der. Also, et wier e bëssen, e bësse freaky, wa, wann s de elo gesot häss, ah, meng Song ass do mega oft. Mee bon, also ausser et ass ee wierklech gutt a sech verrenken an et huet een eng laang Zong, dann wäert dat bei deene meeschte Leit warscheinlech net esou, net esou goen. Vun dohier, jo, engersäits ass et esou een, esou een, eppes immens Intimes, eppes, wat. jo mega cool ass, wou een där Persoun och einfach mega, mega no ass. Dat ass elo mol esou deen éischten, deen éischten Androck fir mech. Wéi ass dat fir dech, wann s du enger Persoun hir Vulva an de Mond hëls? Hues du dann och d'Gefill, du bass, du bass do mega intim mat där verknüpft oder ass dat éischter esou, jo ok? Also ech fannen Oralsex en generell immens intim, well wéi gesot, et ass einfach esou eng Saach vu esou ville Sënner, vun du richs eng Persoun, du schmaaches eng Persoun, du bass do ganz no bäi a gesäis och wierklech alles. Ech fannen et déck intim. Wat ech bei Vulve cool fannen ass wéi, wat ech och u menger eegener Vulva cool fannen ass, ech hu sou d'Gefill, datt am Verglach mat un engem Penisoralsex ginn, een awer e bësse méi Fräiraum fir Kreativitéit huet. Also et ass einfach méi do, woumat ee spille kann. An dat fannen ech zimmlech cool. An dat fannen ech déi interessant, fir och well ech och weess, datt verschidde Saache ganz aner Sensations ausléise kënnen, déi alleguerte mega cool sinn, awer ganz verschidde vuneen. Kann een dann halt och sou domadder spillen. An Dat fannen ech déck schéin an ech hun sou d'Gefill, och vu Gespréicher vu Leit mat Penisser, dass dat do net grad sou staark de Fall ass, dass ee wierklech sou eng risegrouss Spillplaz huet. A grad mengen ech, dass och bei Persoune mat Vulva, zumindest ass bei dat bei mir sou, dass et awer sou eng distinktiv aner Wouernehmung ass, wann een Jo, Oralsex kritt un enger Vulva wéi alles anescht soss, also et fillt sech sou anescht un wéi mat Fangeren ugepaakt ze ginn oder iergend eppes a sech ze hunn, also Fangeren oder eng Spillsaach oder e Penis, an et fillt sech och sou anescht un wéi mat vibréierende Sextoys ze spillen etc. An dat fann ech och déi cool well ech einfach. well dann scho sou eppes distinktiv anescht ass, wat zumindest ech an och aner Leit mat Vulven an hirem Liewen och net onbedéngt sou oft ëmmer kritt hunn. Dat heescht, zumindest fir mech ass dat och sou e Kaddo, deen ech kréien, wann eng Persoun mir Oralsex gëtt. A gläichzäiteg ginn ech dee Kaddo, wann ech Oralsex ginn un enger Vulva, an ech kréien dann awer och de Kaddo, dass ech d'Vertraue kréien, fir. där Persoun kënnen Oralsex ze ginn. An dat sinn einfach alles esou Saachen, déi ech déck schéi fannen an déi ech déck cool fannen. An wat ech dann och nach méi op esou enger abstrakter Level cool fannen, an ech mengen dat ass och bei anere Forme vun Oralsex méiglech, awer esou mat enger Vulva, ech fannen du kanns esou kreativ gi mat wourop s du Loscht hues. Also munch Leit fannen dat mega gäil fir en eppes a sech ze schmëlzen hunn, eppes aus Äis, wärend se Oralsex kréien. Et gi Leit, déi fannen dat ultra gäil, fir un enger Vulva Oralsex ze ginn, déi eng Zäit laang net gewäsch ass. Mat Reegel oder ouni Reegel ginn et Preferenzen. Leit, déi et ultra cool fannen, wa se, nodeem se an eng Persoun ejakuléiert hunn, kënnen Oralsex ginn, etc. etc. An et ass einfach esou eng riseg Spillplaz an enger gewëssener Hinsicht, déi ech zimmlech flott fannen. Do sinn ech och virwëtzeg, Joël, Well dat ass sou en Thema fir mech, dat ëmmer erëm kënnt an ech mengen, wou mer och mussen driwwer schwätzen, Oralsex un enger Vulva, wann déi Persoun hir Reegel huet. Hunn ech, mengen ech, nach net gemeet, mengen ech, meeschtens well déi Persounen dat dann net wollten. Ech si mer awer net sécher. Ech mengen, dat dat effektiv e bëssen Iwwerwannung wier fir mech. Ech weess awer net, ob ech elo géif soen, ech wëll dat iwwerhaapt net maachen. Mee ech kann do effektiv net vill Erfahrungen zielen. Dat, dat deet mer elo leed. Et wier einfach eng éischte Kéier. Ja.
Mee jo, dat mat der Iwwerwannung ass, ass mengen ech iwwerhaapt bei Oralsex ëmmer e bëssen sou mat dobäi. Et ass awer, jo, halt einfach eng, eng Kierperregioun, wou villes zesummekënnt, fir et mol esou ze soen. Ja, verstinn dat. Ech muss och soen, dass ech Vulven ëmmer bësse méi intimidating fanne wéi Penisser. Also ech mierke wierklech, dass ech do esou e bëssi den Aah hunn. Sou, ech weess net genau firwat. Ech menge well et och zumindest fir mech méi Kierperflëssegkeete sinn. Also beim Penis kann een Kierperflësseg oder de Gros vun de Kierperflëssegkeeten an de Mond ze kréien, evitéieren, wann ee gudden Timing huet. Jo, keng Ahnung, Itchy Vulva kascht mech och heiansdo nach e bësse méi Iwwerwannung, awer dann éischter, wann ech et eng Zäit laang net gemaach huet. Dat, dat heescht, dat gëtt da sou e bëssi sou dat Monster a mengem Kapp an dann iwwerwann ech mech eng Kéier, si sou, ok, ech probéieren dat elo a wann ech et net gären hunn, dann kann ech ophalen. An da fannt ech et awer ëmmer mega schéin a mega cool an. Jo och, also ech gesinn dat déck dass déi éischt Kéier Regel sech se Iwwerwannung kascht. Et huet mech och déi éischt Kéier Iwwerwannung kascht an gläichzäiteg ass et einfach genau dat selwecht just mat engem slightly anere Goût. Also ech hunn de Goût vun der Regel och am Fong zimmlech gär eigentlech. T'ass séisst Blutt, also t'schmaacht wéi sou séisst Blutt. Awer halt net sou Blutt, wéi wann e wierklech géif Blutt drénken, well et ass jo nach ëmmer immens verdënnt an alles. Mee et ass halt sou liicht metallesch an dann halt, wéi Vulven oft, sou liicht séiss schmaachen. An am Fong fannen ech dat en zimmlech coole Goût an och mat der Faarf, zumindest sou déi bluttrout Faarf, mécht et dann awer iergendwéi fir mech. Mee wéi gesot, dat fannen ech do, wéi gesot, cool, dass et sou vill Leit ginn, déi sou vill ënnerscheedlech Preferenzen hunn a Saachen, wourops se flippen. Jo, an natierlech kann een och ëmmer soen, ok, dat interesséiert mech elo guer net, wann een dat, wat s du elo alles opgezielt hues, wat s de cool dru fënns, net cool fënnt. Dann kann een och einfach soen, ok, sorry, mee grad net. Dat muss een da mat sech a mat senge Partner, innen ausmaachen. Jo.
Joël, wéi ass et dann mat Oralsex um Anus?
Äh, wou mer grad beim Thema Goût an Iwwerwannung sinn, ass natierlech eng Iwwerwannung, ech fannen och eng Iwwerwannung, fir dat zouzeloossen. Ech weess net, ob dat, du hues vläicht den direkte Verglach, dat muss de mer da soen, ob dat méi oder manner Iwwerwannung ass wéi bei enger Vulva, dat zouzeloossen. Also. Deementspriechend muss ech soen, dat dat elo och nach net esou super oft a mengem Liewe geschitt ass, ass näischt, wat ech esou super reegelméisseg maachen, well ech mech einfach muss wuel fillen, also souwuel aktiv wéi passiv. Ech fannen et awer souwuel aktiv wéi passiv meeschtens dann zimmlech gäil, An flott, also all déi Saachen déi mer virdrun opgezielt hu kommen nach eng Kéier mat dobäi. Et huet nach eng Kéier bësse méi esou ee Reiz vun ok dat ass elo zimmlech pervers, mee op eng gutt Aart a Weis dat ze maachen. An et fillt sech wann ech et gemeet kréien einfach zimmlech gutt, intim an interessant op eng Manéier déi ech soss net esou kennen un. Hm jo, ech menge fir mech sou dat mat dem pervers, dat hunn ech sou guer net. Fir mech ass dat einfach eng aner Kierperregioun, déi sech gutt ufillt a woumat ee spille kann a wou Leit dat schéi fannen. Ech perséinlech, wou mer d'Thema Iwwerwannung. Schonn wesentlech méi Iwwerwannung, och an deem Sënn, dass ech et nach ni kritt hunn, well, net well ech net offréiert krut, mee well ech dat net wollt. Keng Ahnung, do ginn einfach honnertdausend Saachen a mengem Kapp, fänken do un ze lafen an aa ze sinn, vun aa mee wat ass wann ech sténke, wat ass wann ech net honnert Prozent propper sinn, wat ass wann dat net och, da sinn ech jo an enger, esou deen Déngen, deen ech schonn hunn bei menger Vulva, vun ech gesi jo net wat do geschitt. hunn ech en eng Kéier 10.000 mol méi staark vun Um Gottes Wëllen. Mee ginn, ginn ech et am Fong ganz gär. Also et ass och eppes, wou ech wierklech muss de Space derfir hunn. Mee ech fannen dat einfach, jo, awer déck schéin. An hunn awer gläichzäiteg, well ech och mierken, dass et mech awer Iwwerwannung kascht an well ech immens gerochsempfindlech sinn, sinn ech op engem Punkt, dass ech mat mer selwer mech ganz gutt fillen, dass ech sou déi Konditioun hu vun, hey, ech maachen dat déck gär, ech fannen dat och net eekleg, mee meng Konditioun ass awer, dass déi Persoun virdrun eng kuerz Dusch hëlt an dat eng Kéier wäscht, well ech soss einfach ultra ugespaant ginn a mech guer net wuel fille kann an dat och net genéisse kann an. Jo, dann no enger ganz kuerzer Dusch, déi een dann och kann heiansdo zu zwee huelen an dat kann da mega süß sinn. Mech huet dat richt Spaass, och einfach well ech awer mierken, dass dat och sou eppes ass wat, also ech hunn dat bis elo just bei Mënsche mat Penis gemaach an do war et zu den Dénge vun, dass si dat net esou oft hunn fir sech einfach sou, zréckzelehnen an un enger Kierperëffnung, mat enger Kierperëffnung gespillt ze kréien a wou se wierklech sou all Kontroll ofginn vun ech gesi wat leeft a sou an dass zumindest déi Persounen, mat deenen ech dat gemaach hunn, dass déi dat déck genoss hunn. fir sech sou zréck ze lehnen an fir sou mir all déi Kontroll oder sech sou ja an meng Hänn ze beginn an an mäi Mond I guess an ja fann dat déck schéin an grad sou wann ee mierkt dass sech wéi gesot den Anus ass jo e Muskel an wat ech oft bemierkt hunn och sou Thema Iwwerwannung dass am Ufank dass dat alles awer zimlech nach ugespaant ass an dass sech dann sou Zimlech séier dann, wann ee bis ufänkt, dat awer alles méi entspaant an ee mierkt, dass de Schliissmuskel bëssi méi labber gëtt an ee mierkt, dass déi Persoun sech sou do rafale léisst. An dat fannen ech mega schéin an déck intim an déck wäertvoll. An gläichzäiteg, wéi gesot, also grad, Oralen Analsex ass wierklech eppes, wou ech och einfach muss eng laang Zäit mat enger Persoun Sex gehat hunn, bis dat iwwerhaapt fir mech um Dësch läit, well et awer esou eppes Intimes ass. Also dat ass esou, ech hu sou eng Lëscht vu Sexpraktiken, vun esou, dat kënne mer gär bei der éischter Kéier maachen, an dann geet dat esou of, jo. Bësse muss mer eis scho kennen an dann bis zu heen, ja, nee, mir mussen eis scho wierklech gutt kennen an en immens gutt Vertrauensverhältnis an Erfahrung mateneen hunn, fir dass dat iwwerhaapt fir mech um Dësch läit. An oralen Analsex ass op där Lëscht vu, ja, mir mussen eis wierklech gutt kennen. Ech mengen, ech hunn nach ni eng Persoun gerimmt, déi net meng Partnerpersoun war. Also dat heescht, dat ass. Ech maache jo net villes mat exklusiver Bezéiungen. Et huet och näischt domat ze dinn, datt mer dee Label mussen drop slappen. Ja, Mee et ja. ass awer éischter esou, datt wann ech mat enger Persoun esou reegelméisseg Sex hunn an esou e Vertrauensverhältnis hunn, datt dat dann awer oft Partner, inne sinn. Dat kann ech gutt novollzéien. Also datt een einfach eng eng gewëss Intimitéit an e gewësst Vertraue muss do sinn, fir esou Saache wëllen ze maachen, zouzeloossen, An ech mengen, do si Mënschen och ganz verschidden. Et si Leit, déi maachen dat einfach esou, déi hu sech och, déi hunn och vläicht net dann esou déi Hemmungen, iwwer déi mir elo geschwat, also iwwer déi du geschwat hues, déi ech och hunn. Also do sinn d'Leit einfach verschidden, jiddereen huet do aner Grenzen. Et gi sécher och vill Leit, déi einfach soen, ech wëll dat guer net, well ech dat eben net wëll, well ech mer dat net ka virstellen. An jo, dir verpasst eppes, mee dat ass och ok. Also, et kann een och sech entscheeden, Saachen ze verpassen, wou engem Leit an engem Podcast soen, dat ass mega gutt a probéiert dat. Also, géif ech elo soen. Mee jo, jiddereen kann natierlech. Ech soe jo och, dat ass mega gutt.
Sou. An ech weess och, dass dat sech déck gutt ufillt an aner Leit soen, dass dat sech déck gutt ufillt an et ass awer trotzdeem e groussen Nee vu menger Säit, fir gerimpt ze ginn. Aus ganz ville Grënn, mee jo, ass completely legit. Maja, mir hu lo ganz vill driwwer geschwat, firwat dass et sou flott ass, fir Oralsex ze kréien, Oralsex ze ginn, etc. Etc. Joël, wéi mécht een dat elo? Oh, an dat frees de mech, nodeems ech jo de groussen Expert sinn. Also du bass 15 Joer méi al wéi ech. Ech huele mol un, oder ech ech denken, dass et e eng fair Annahme ass, dass de méi oft giess hues wéi ech. Dat kinnt eventuell sinn, jo. Also wat ech interessant dorunner fannen, ass dat dat Obwuel mer jo net vill Wierder fir Oralsex u Vulven hunn, dat dat do Thema eent ass, wat immens vill sou an der Popkultur an sou gesellschaftlech diskutéiert gëtt. Engersäits ass sou deen een Mythos, dat ass enorm schwéier an dat ass eppes, wat een meeschtere kann Mee wat ganz schwiereg ass, wat déi meeschten cis Männer net kënnen, an da ginn et ganz vill esou Tipps wat een dann maache kinnt, esou schreif d'Alphabet mat denger Zong, ass mengen ech eppes wat een ganz oft héiert, oder schreif säin Numm mat denger Zong. Ja du laachs, mee dat sinn, et gi Leit déi dat eescht huelen an dat da probéieren. Ech muss, also ech hu vill an der Virbereedung vill missen un e Film denken vum Gregg Araki, deen jo vill Filmer an der sougenannter New Queer Cinema Welt gemeet huet, sou och säi Film Kaboom! aus dem Joer 2010, deen mengen ech net säi beschten ass, interessant ass, kann een e kucken, mee do gëtt et eng Zeen wou een Typ eng Fra freet wéi wéi soll ech dat maachen, wéi wéi geet dat? Et fält dann och dee Sproch It's a vagina, it's not spaghetti, wat ech och net schlecht fonnt hunn an do gëtt effektiv interessanterweis erkläert et soll een op d'Signaler lauschtere vun der anerer Persoun an esou Kuck wat där aner Persoun Freed mécht, probéier Saachen aus an da mëss de dat weider, wat där Persoun gutt deet. An ech fannen, dat dat am Fong en zimlech gudden Tipp ass duerfir, dat en an engem Film virkënnt. Ech weess net, wéi s du dat gesäis. Jo, also fir d'éischt Déi ganz Tipps vun schreift d'Alphabet, schreift säin Numm, schreift däin Numm mat der Zong, schmäiss dat aus der Fënster. Ze vill Zong, grad am Ufank, ass net gutt. Haalt op mat där Zong. Et ass net agreabel, wann ee grad ufänkt an da fänkt schonn een un, deen denkt, en ass op der Weltmeeschterschaft vum Zongendrock. Net flott! D'Zong ass net alles, wat s du hues. Du hues och Lëpsen an e Mond an déi Zong, déi muss och net onbedéngt. wéi gesot, de Geschwindegkeetsrekord oder d'Schallmauer duerchbriechen. Take it chill, éischtens dat, ech mengen, datt dat scho mol e gudden Dengen ass. An dann schwätz virdru mat där Persoun, mat där s de do Sex hues, vläicht eng Kéier driwwer, vun, Hey, wat hues du gär, wann eng Persoun der Oralsex gëtt a wéi kriss du dat gär gemaach? An dann, grad bei éischte Kéieren, take it easy, take it chill, fro, Hey, Fänk un mat eppes sou bessi douce, Bass du, wéi gefällt der dat? Wann ee Persoun seet, Dat ass gutt, vertrau hir. Wann ee Persoun seet, Du kanns gäre méi fest, da kanns de och gäre méi fest. An ech mengen och sou déi ganz non-verbal Signifiers vu, wéi gesot, net nëmme Geräischer, mat där eng Persoun äntwert oder Feedback gëtt, mee zumindest bei mir, ech weess, datt. meng Vulva sech gären zesummen zitt, also sou dass meng Muskele sech kontraktéieren an dass dat sech kann ufillen an dat mécht se halt nëmmen wann et hir gutt geet. Oder Saache wéi dass ech einfach mäi Becken a Richtung vun där Persoun beweegen, bezéiungsweis wann ech den Moment hu vun, uh dat do war net gutt, da beweegen ech en éischter zréck. Sou all déi non-verbal Cues. A wéi gesot, schwätzt mat de Leit. Well, wéi gesot, mir kënnen elo hei soe vun, oh, dat ass d'Anleitung vun. Vläit ginn et och Leit, där hire Thing et genau ass, wann een hinnen d'Alphabet schreift mat der Zong. An am Endeffekt, ech perséinlech sinn der Opnam, datt ee mat lues ufänken a sech no vir schaffen net esou vill ka falsch maachen, wéi mat 300 Zongebewegunge pro Sekonn unzefänken, mee am Endeffekt muss een awer mat de Leit schwätzen. An ech mengen dat selwecht ass esou true fir analen Oralsex, well wéi gesot ech mengen datt een do och mat douce ufänken net oft eppes ka falsch maachen, mee am Endeffekt ass awer all Persoun Anescht, an de Joël an ech hunn nëmme mat enger ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz klenger Unzuel vun der Weltbevëlkerung Sex gehat. Speak for yourself. Ech hat nëmme mat engem ganz, ganz, ganz, ganz klengen Deel vun der Weltbevëlkerung Sex, wann een op déi aacht Milliarde Leit kuckt. Dat heescht, ech kann och net fir jiddweree schwätzen. Ja, natierlech kënne mer net fir déi ganz Wäertbevëlkerung schwätzen. Ech giff och soen, jo, douce ufänken, ausprobéieren, experimentéieren, kucke wat gefält, wéi een dat dann och ëmmer kommunizéiert. Et kann een och einfach soen, hei gëff mer wann ech giff Feedback, ech hunn dat do laang net gemeet oder ech hunn dat nach ni bei dir gemeet an ech weess dat all Mënsch anescht ass an aner Virlieften huet. An ech mengen, dat Bescht ass einfach ze, net dovunner auszegoen, dat een a alles weess a super gutt an allem ass an b och net dovunner auszegoen, dat déi Persoun super gutt ass an alles weess an engem Gedanke liese kann, mee einfach ze kommunizéieren a wéi s du sees, op déi Signaler vum Kierper, déi nonverbal a verbal Kommunikatioun lauschteren. Jo, ech denken och, dat et wahrscheinlech. Eng gutt Idee ass fir net onbedéngt sech super schnell ze steigeren, mee vläicht éischter méi ausdauernd a méi mat Rhythmus Saachen ze maachen, wéi lo onbedéngt do wëllen de Weltmeeschter ze ginn. Mee jo, also et gëtt vläicht och Leit déi genau dat brauchen, da musse se dat kommunizéieren an da musst Dir dat mat hinne kommunizéieren. A just well een dozou consent huet fir Oralsex ze ginn, heescht dat net, datt een automatesch dozou consent fir dat an all erdenklechem Wee ze maachen. Also och wann ee seet, ey ech giff déck gär un der Ruff goen, an dann freet déi Persoun no eppes wat guer net fir ee klappt, kann een och soe vun hey sorry, vläit keng Ahnung meng meng Zong packt keng 300 Beats per minute oder hey mäin Kifer fänkt un midd ze ginn oder you know. Also och wann ee jo seet zu eppes, heescht dat net datt ee jo zu allem seet an kann een ëmmer nee soen an et gi leider genuch Leit déi sech iergendwéi entitled dozou fillen, dass wann bis ugefaangen gëtt un engem Ruff ze goen, dass dat da réischt riwwer ass wann et bis zum Orgasmus kënnt an dat ass Bullshit an wéi gesot all Mënsch kann zu all Zäit nee soen an soll dann e grousse Merci an eng Ëmaarmung kréien wann en dat wëll. Jo, also et ass effektiv een eppes wat geschitt, dat engem Zong midd gëtt, dat engem de Kifer wéi deet, dat ee keng Loscht méi huet an dann ass et och vläicht gutt, jo, dann ass et och vläicht einfach gutt opzehalen, eppes aneschters ze maachen, wat och ëmmer, eng kuerz Paus ze maachen. Dat war et elo zu esou emotionaler Safety, soll mer dann och nach kuerz driwwer schwätzen, wéi een dann och jo kierperlech a gesondheetlech safe bleift beim Oralsex op Vulven an Anussen.
Jo, dat wier eng gutt Idee. Ech hunn héieren, beim Podcast Méi wéi Sex giff et souguer eppes ginn, wat speziell dofir gemeet ass, sou als Merchandise. Mir hu Leckdicher. Joël, wat ass e Leckduch? E Leckduch ass een Duch aus engem Konschtstoff, aus engem Plastik, wat een iwwer d'Vulva ka leeën an dann kann ee safe lecken. Kann een et och iwwer den Anus leeën an safe lecken. Et ginn och mëttlerweil Leckdicher, déi sou an Höschenform sinn, fir dass een dat net sou muss festhalen. An déi ka me mëttlerweil och a verschiddene Formen. Allerdéngs muss een oppassen, dass vill vun deenen nach net FDA oder vu Gesondheetsbehörden zertifizéiert sinn an net dofir geduecht sinn, fir, beziehungsweise net d'Zertifikatioun hunn, dass se, géint sexuell iwwerdrobar Krankheeten hëllefen. Dat heescht, du muss der oppasse mat esou neiere Produiten, wéi deene Latexhöschen, déi nach net ausräichend getest gi sinn, datt et do net ëmmer esou e gudde Schutz bitt, vum Material hier an vu Positioun hier etc, wéi elo zum Beispill zertifizéiert Leckdicher. Joelle, wéi benotzt een e Leckduch da richteg? Oh jee, wëlls du dat net léiwer erklären? Ok, also meng éischt Erfarunge mat Lackdicher waren nämlech net esou flott, well ech nämlech sou war, oh Gott ze wëllen, dat hei ass net witzeg, dass wéi mat allem, dir däerft d'Gleitgel net vergiessen. Stellt iech vir, du hutt esou en dréchent Stéck Plastik, wat der einfach op är Vulva leet an dann stimuléiert dat een, dat fillt sech net gutt un. Dat heescht, zumindest op d'Säit vun der Vulva sollt ee wierklech. ja Gleitgel ubréngen an dann wann een dat wëll kann een och op déi aner Säit wou de Mond dann ass Gleitgel ubréngen an wichteg ass a wéi gesot dofir gënnt mëttlerweil Firmen déi sou Innovatiounen hunn wéi Latex Panties fir den Oralsex da muss een halt Gutt oppassen, dass dat net verrutscht. Dat heescht, zum, also heiansdo kann een och gutt zesummeschaffen, dass zum Beispill eng Persoun uewen unhält an déi aner Persoun, déi do e bëssi méi d'Vue huet, ënnen unhält. Déi Lackdicher si grouss, si sinn awer, si kënnen trotzdem esou verrutschen, dass een dann awer mat Kierperflëssegkeeten a Kontakt kënnt. Dat heescht, dat ass awer wichteg, fir och eng, fir och vum Gefill hier eng gewësse Spannung drop ze halen, wéi gesot, dat bëssi ze stretchen, uewen an ënnen, an da leet ee lass an da kann ee. Jo am Fong alles maachen wat een och soss mécht, ginn et och mat Goût, dat muss ee gär hunn, ech perséinlech hunn dat net. Jo an dat selwecht gëllt fir den Anus, wéi gesot ass och wesentlech méi angeneem mat Gleitgel, wéi gesot soss ass et einfach nëmmen dréchen, stellt iech emol vir e Kondom hätt guer kee Gleitgel, soss ass et einfach ze dréchen, wéi gesot och mat Gleitgel an dann gutt oppassen dass et net verrutscht an dann kann een ufänken a Spaass hunn. An all Leckduch soll nëmmen eng Kéier benotzt ginn. Dat heescht nom Gebrauch entsuergen a wann ee sech onsécher ass, ob een et kontaminéiert huet oder net, dann einfach en neit benotzen. A wat mécht een, wann ee kee Leckduch bei Hand huet? Da kënnt der och e Radio Ara Kondom benotzen. Wéi gesot, dat Kondom kann een dann ausrullen, souwäit dat eebe geet. Schneit een den Tip, wou normalerweis de Reservoir ass fir Someflëssegkeet, dee kann een ofschneiden an da schneit een eng Kéier längs op, sou dass dat jo och sou en Duch gëtt. Dat ass och sécher an ass och eng gutt Alternativ. Déi sinn oft bësse méi kleng, dat heescht d'Lekdicher si scho relativ grouss, fir dass een net muss millimetergenau oppassen, ob ee lo drop ass oder net. Déi improviséiert Kondomlekdicher sinn normalerweis méi kleng, Mee wann ee soss näischt bei Hand huet an et wëll ee wierklech, wierklech gär Oralsex, dann ass dat schonn eng gutt Alternativ. Joël, Ausser bei méi wéi Sex, wou kritt een dann nach Leckdicher?
Leider net esou oft als Gadget oder als gratis Hinzugabe. Natierlech a Sexshops a warscheinlech och bei Deen engen oder aneren Organisatiounen, déi der trotzdeem hunn. Mee leider ass dat näischt, wat et elo esou, wat ee elo wierklech esou nogeworf kritt, oder? Nee, et kritt een guer net nogeworf. Et ginn déi queerfeministesch Sexshops an Däitschland, an däitsche Stied, déi hu se oft am Verkaf. Mee soss muss ee se online bestellen. Ech hunn nach kee Sexshop zu Lëtzebuerg fonnt, dee se verkeeft. Och keng Apdikten, och keng Drogerien. A leider si se och awer relativ deier. Also zumindest normalerweis ass esou zwee Euro fir ee Lecktuch, wat schonn e säftege Präis ass am Verglach mat Kondomer an och scho wierklech eng Barrière ass. Ech versti mega firwat dass vill Leit se net esou gäre benotzen, wat ech oft héieren ass esou, Ëch, Leckticher. Mee gläichzäiteg hunn allem immens vill bakteriell Infektiounen kënnen iwwerdroe ginn, déi dann am Rache sëtzen an déi een dann un aner Leit weidergëtt. Et kënnen och. De Risiko ass net grad esou héich, en ass awer trotzdeem présent, fir och Virusinfektioune weider ze ginn oder ze kréien. Dat heescht, et ass schonn e gudde Schutz, deen och efficace schützt, wann e richteg ugewennt gëtt a jo, Sex einfach méi safe virun Infektiounen hält. Eng gutt Saach also, wann een dat mat Leit mécht, mat deenen ee vläicht net esou oft Sex huet oder déi mat villen anere Leit Sex hunn an do net onbedéngt Barriäre benotzen oder een dat net weess vun de Leit. Maja Joël, ech menge mir hu sou zimlech alles behandelt. Dann bleift eis just nach iwwreg fir Iech un dem Alain seng Rubrik um Enn vun dëser Episod ze verweisen an iech alleguerte ganz vill Spaass beim Iessen ze wënschen a stay safe! Gudden Appetit!
Ciao ciao! Ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Wat leeft mam Schwangerschaftsofbroch zu Lëtzebuerg? De Schwangerschaftsofbroch war an der Lescht e grousst Thema hei am Land. Ëmmer erëm gouf an de Medien driwwer geschwat. Villäicht hutt Dir och déi eng oder aner Petitioun begéint, déi verschidde Fuerderungen entweder um nationalen oder um europäeschen Niveau gestallt hunn. An dëser Rubrik erklären ech Iech, wéi eng Entwécklunge grad zu Lëtzebuerg an deem Beräich am gaange sinn. Fir d'éischt mol nach e puer Basisinformatiounen. Zu Lëtzebuerg ass e Schwangerschaftsofbroch aus egal wéi engem Grond méiglech bis hin zur zwielefter Schwangerschaftswoch oder och bis zur véierzéngter Woch säit d'Reegelbluddung ausgefall ass. Dat war net ëmmer esou. D'Gesetz, wéi et elo ass, ass d'Resultat vun enger Rei Verännerungen, déi schlussendlech 2014 zu enger deelweiser Entkriminaliséierung vum Schwangerschaftsofbroch gefouert hunn. Méi Detailer iwwer des Geschicht, de Prozess vum Ofbroch selwer an u wien deen sech dofir wende kann, fannt Dir am Kelly senger Rubrik mam Titel Wéi funktionéiert e Schwangerschaftsofbroch zu Lëtzebuerg? Säit senger Rubrik huet sech awer nees eppes gedoen. D'Kelly erkläert nämlech nieft ganz villen anere wichtegen Informatiounen, dass dat Ganzt esou ofleeft, Éischtens, et mécht een de Rendez-vous mat enger Doktesch, déi op Gynekologie a Gebuertshëllef spezialiséiert ass. Hei gëtt eent ënnersicht a beroden an et kritt eent all déi néideg Informatiounen an Dokumenter. Zweetens, et muss een mindestens dräi Deeg Bedenkzäit vergoe loossen. Drëttens, et kann een den Ofbroch duerchféiere loossen an enger Klinik oder engem Zentrum, wat vum Ministère fir Gesondheet a Sécurité sociale zougelooss ass, wéi zum Beispill de Planning familial. Déi virgeschriwwen dräi Deeg Bedenkzäit gouf awer elo ofgeschaaft. Dat huet den aachte Juli eng Ofstëmmung an der Chamber entscheet. Bal all d'Parteie ware sech eens, mat der Ausnam vun der adr. Hir Deputéiert hu sech bei dëser Ofstëmmung gréisstendeels enthalen. Se goufen awer mat 54 Votten iwwerstëmmt, a Lëtzebuerg huet soumat e wichtege Schrëtt an d'Richtung vun der Selbstbestëmmung fir Fraen a gebärfäeg Mënsche gemaach. Déi Bedenkzäit huet nämlech implizéiert, datt dës Persounen net fäeg wieren, eegestänneg bewosst Entscheedungen iwwert hire Kierper ze treffen. Dat ass eng infantiliséierend a patriarchal Logik, déi elo gutt ofgeschaaft ass. Déi zweet wichteg Entwécklung, iwwer déi ech haut schwätze wëll, ass eng Gesetzespropos vun déi Lénk. Inspiréiert vun eise franséischen Noperen hunn si dës 2024 an der Chamber deposéiert. Se fuerdert, datt d'Recht op e Schwangerschaftsofbroch an op Verhütung an déi lëtzebuergesch Verfassung geschriwwe gëtt. Mee wat ass iwwerhaapt d'Verfassung? D'Verfassung oder Konstitutioun ass dat héchst Gesetz vun engem Staat. Se reegelt säin Opbau an d'Funktionéiere vu sengen Institutiounen, an d'Grondrechter vun de Bierger, innen sinn hei festgeluecht. Wisou soll d'Recht op Ofdreiwung an d'Verfassung geschriwwe ginn? Wéi ech virdrun erkläert hunn, seet d'Gesetz, dass hei zu Lëtzebuerg all Mënsch, deen déi virgeschriwwe Konditiounen anhält, eng Ofdreiwung bei sech duerchféiere loosse kann. Allerdings wier et an der Verfassung nach eemol méi staark ofgeséchert, well déi méi schwéier ze änneren ass wéi déi normal Gesetzer. Et brauch dofir eng Zweedrëttelmajoritéit an der Chamber. E Gesetz ka mat enger normaler Majoritéit geännert ginn. Zousätzlech géif eng Aschreiwung an d'Verfassung d'Recht op Ofdreiwung a Verhütung zu engem sougenannten Droit opposable maachen. Dat heescht, datt een se viru Geriicht kann akloen, wann engem den Zougang dozou verweigert gëtt. A ville Länner op der Welt ginn d'Rechter vu Fraen a queere Persounen am Moment ugegraff. Net nëmmen an de Vereenegte Staaten, mee och an Europa. Och zu Lëtzebuerg fänke mer un, esou Tendenze wouer ze huelen. Déi Lénk soen dofir, datt mer elo handele mussen, soulaang et e breede gesellschaftleche Konsens gëtt op där Fro. Wéi mir an den USA gesinn, kascht et Mënscheliewen, wann d'Recht op e Schwangerschaftsofbroch ofgeschaaft oder staark limitéiert gëtt. Mir hunn also keng Zäit fir mam Handelen ze waarde bis et esouwäit ass. Mir mussen elo alles maache fir datt et net zu esou enger Situatioun komme kann. Dëse Méinden, de 15 September 2025, huet déi zoustänneg Kommissioun an der Chamber d'Gesetzespropos vun deene Lénken examinéiert. Virum Gebai sinn eng Rei feministesch Organisatiounen an och Eenzelpersounen dem Opruff vum Planning Familial an dem Site Fraen an Gender nokomm. Si hu sech versammelt an hir Ënnerstëtzung dofir gewisen, d'Recht op Verhütung a Schwangerschaftsofbroch an d'Verfassung ze schreiwen. Et bleift ofzewaarden, wéi d'Chamber sech entscheet, mee an der Zwëschenzäit ass et wichteg Drock ze maachen a sech fir d'Recht op Selbstbestëmmung fir all gebärfäeg Mënschen anzesetzen. Ech invitéieren Iech dofir, d'Petitioun vun déi Lénk ze ënnerschreiwen, déi ech Iech verlinke wäert. Ausserdeem wier et gutt no weideren Aktiounen wéi der Maniff virun der Chamber Ausschau ze halen an dorun deelzehuelen. Hoffentlech gesi mir eis do.

Hei kéint eisen neien Intro-Song sinn, wann d'Leit net sou resistant to change wieren.
Also ech hunn de Goût vun der Reegel och am Fong zimmlech gär eigentlech, wat komesch ass als Veganer fir De Goût vum Blutt gär ze hunn. Muss jo mäin Eise vun iergendwou hier kréien.
Ah sou mëss du dat.
Lo ass dee grousse Vegan, dat grousst Vegan Geheimnis gelüft. Rimming, just nodeems mer bestuet sinn. Oh, dann dierft ech et ni maachen. Gudden Appetit, haha, süß.